Фәхретдинов. Хәерле көн, Рифкат. Хәерле көн, исәнмесез. Менә Казанда күрергә, үзебезнең дөнья студиясендә күрергә без бик шат. Мин дә бик шат, рәхмәт. Менә соң вакытта хәбәрләр булмый торды, элемтә булмый торды. Без сине беләбез Казанда уканыңны. Башта үзең белән таныштырып кит әле. Инде шактый гына күрешмичә тордык. Э, әлбәттә, сез әйткәнчә, ярты Казан кешесе дип әйтсәм дә була, чөнки минем иң Матур мизгелләр, яшьлек мизгелләр, студент чаклар Казанда үтте. Ике белемемне дә мин Казанда алдым. Башта Казан дәүләт мәдәният, сәнгать университетында укыдым. Аннан соң магистратураны Казан федераль университетында укып бетердем. Ун елдан артык яшәдем Казанда. Мин үзем инде белгәнегезчә, әйткәнегезчә, Кытайда туып үскән, дүртенче буын татар баласы. Кайчандыр инде безнең әби-бабаларыбыз тарихи шартлар сәбәпле инде Кытай иленә барып күчеп, шунда урнашып, шунда төпләнеп калып, шунда гомер иткәннәр. Һәм инде мин дүртенче буын Кытайда туып үстем. Һәм 2005 елны шундый зур вакыйга, тарихи вакыйга булды. Кытай татарларының язмышында дип әйтсәк тә була. Безнең Кытайда туып үскән, шул ук мактаулы Рәисебез Илияр ага Габитов Казанга килеп, Татарстанның беренче Президенты Минтимер Шәрипович белән күрешеп, шундый мөмкинлеккә ирешә һәм шунда Кытайдагы татар яшьләренең тарихи ватаннарына Татарстанга килеп уку теләге бар икәнен белдерә дә һәм Президент бу идеяне хуплый һәм шуннан инде без беренче төркем дип әйтик, 36 кеше 2005 нче елны укырга килдек. Менә шуннан башланып китте бу. Һәм ул хәзер дә Татарстан хөкүмәте тарафыннан, Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов тарафыннан да хуплана һәм дәвам ителә. Менә берничә төркем татар яшьләре Шуннан бирле Казанда, төрле уку йортларында белем алып, Казанда калып яшәүчеләр дә бар, Кытайга кире кайтып, анда гомер итүчеләр дә бар. Төрле өлкәләрдә хәзер безнең егетләр-кызларыбыз әкренләп җитешеп килә. Рифкать, менә син Казанда, Казанга килеп, бу тарихи ватан, дөрес әйтәсең, Казанга килеп белем алганыңа үкенмисеңме? Юк, шатланып, сөенеп туя алмыйм. Татарстан әлбәттә э, безнең ата бабаларыбыз яшәгән тарихи ватан булса да барыбер безгә күрә ул икенче ил, чит ил. Әлбәттә. Э, чит мөхит, монда э, бөтен нәрсә гомумән башка. Э, яшәү тәртибе, кешелек мөнәсәбәт, ашау дип әйтик, төрле яклардан ул инде гомумән башка ил, башка мөхит. Э, Шуңа күрә бу бик кызык булды безгә монда килгәннән. Авыр булмадымы? Авыр булды, авыр булды. Яңа кенә ияләшкәнче Ә өйрәнеп беткәнче мондагы тормышны, мондагы көнкүрешләрне авыр булды ул. Чынлап та аннан соң ә, әкренләп, әкренләп ияләштек, җиңдек авырлыкларын дигәндәй, ә, уңышлы гына укуны бетердек. Мин э, сөенеп туя алмыйм монда килеп укуыма, яшәвемә. Ә, Һәм менә шул ук минем белән бергә килгән дусларым дип әйтим, якташларым. Алар да менә төрле өлкәләрдә хезмәт итәләр. Барыбер монда килеп алар үзләренә Яңа энергия, татар рухын алып кайттылар моннан һәм шул ук вакытта безнең телебез чистарды. Чын әдәби татар телен, Казан телен дип әйтик, без монда өйрәндек. Без инде барыбер килгәнче күпмедер дәрәҗәдә белсәк тә, анда инде Кытай алымлары сөйләшү, без уйгыр, башка милләтләрнең сүзләре Катыш сөйләм. Катыш сөйләшә идек. Менә миңа калса иң чиста әдәби телдә мотор итеп татарча сөйләшкәне синдер, Ифка. Рәхмәт.
Күбесе миңа шулай әйтәләр. Мин үзем шул хәтле бирелеп, яратып өйрәндем татар телен. Мин бик күп йөрдем спектакльләргә. Камал театрына, Тинчурин театрына, нинди җирдә концертлар, менә шундый мәдәни чаралар була икән, мин берсендә калдырмыйча йөрергә тырыштым укыган вакытта. Яңа гасыр каналын кая бар яратып карыйм, газетлар укыйм, менә шундый әкренләп-әкренләп үземнең телне шомартам, әдәби яктан сөйләргә, тарих белемнәрен, әдәбият белемнәрен үземә алып калырга тырышам күбрәк. Рифкать Иероглифтан кириллицага күчү авыр булдымы? Юк, миңа калса авыр булмады, чөнки инде әйтәләр бит, иң авыр тел дөньяда Кытай теле дип. Анда инде иероглифлар, рәсемнәр дип әйтик әйме. Юк, кириллида бит шул ук нәрсә язсаң, шуны укыйсың, нәрсә тыңлыйсың, шуны язасың, ул җиңелрәк караганда. Ләкин Кытай теленә караганда. Кытай теленә караганда күпкә җиңел, әйе, әлбәттә. Ничә тел беләсең? Мин 4-5 тел бардыр. Урыс ла авыррак булды. Урысны өйрәнгән чөнки грамматикасы туры килми, аның барыбер үзенә күрә грамматик ягыннан авыррак. Әле хаман җайына җиткереп сөйләшеп булмый урыс телен. Ләкин күпмедер дәрәҗәдә өйрәндек. Урыс теле белән даими аралашуда, эш буенча да Россиянең телен анысында монда әйбәт кенә өйрәндек. Менә хәзер Күп кенә өлкәләрдә бит хезмәттәшлек, Россия белән Кытайның мөнәсәбәтләре бик яхшы һәм бигрәк тә Татарстан төрле өлкәләрдә бик актив үсеш алып бара, Татарстан белән Кытайның хезмәттәшлеге үсә, төрле өлкәләрдә үсә һәм шундый өлкәләргә дә без дә хәзер катнашып, аралашып, үзебезнең монда алган белемнәребезне кулланып дип әйтик әйме, Бизнес өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә без дә хәзер аңа өлеш кертәбез. Тәрҗемәче буларак та, оештыручы буларак та, чөнки без Кытайда туып үскән кеше, ул илнең, үзебезнең иленең дип әйтим, тарихын, аның мәдәниятен, аның көнкүрешен, менталитетын беләбез. Татарстанда укыдык, яшәдек.
Ун ел шактый гомер бит инде ул. Әйе, ун елдан артыграк. Шуңа күрә шул мөмкинлектән файдаланып, хәзер без тырышабыз өлеш кертергә Татарстан белән Кытайның мөнәсәбәтләрен алга алып баруда. Рифкат, менә шундый ук безгә бер заман куркыныч хәбәрләр дә килеп туды. Без сезнең өчен дә борчылдык. Менә бүген көндә ничек яшисез? Милләттәшләребез ничек анда? Бик әйбәт яшибез.
Ул әлбәттә һәр илнең үзенә күрә үзенең Кай, кайгылар була, мәсьәләләре була, проблемалары була. Э, Кытай ул бик зур ил. Анда миллиард 300 миллион халык яши. Бик күп. Әйе, бик күп.
Аны тукландырырга кирәк. Киендерергә кирәк, тәртиптә тотырга кирәк. Әлбәттә. Әйе. Аны әле алга алып барырга кирәк. Әле бөтен товарны дөньяга сатырга да кирәк. Әйе. Бөтен дөньяда Кытай товары инде хәзер. Менә безнең Кытайсыз булмый. Менә ул елдан-ел үсеш ала. Менә күптән түгел, унтугыз нчы елны узган елны без билгеләдек Кытай иленең 70 еллык юбилей бәйрәмен, бик зур бәйрәмен. Кытайның? Әйе, Кытайның.
Республика булып оешкан. Республика буларак, дәүләт буларак оешуына 49 нчы ел 1 октябрь, 19 нчы ел 70 ел тулды. Зур юбилей чаралары булды. Һәм татарларга карата Кытай дәүләте бик әйбәт мөнәсәбәттә. Менә татарлар анда тулы хокук белән, үзләренең мәдәниятен, телен саклап, динен саклап, тулы хокук белән башка милләтләр белән бер тигез рәвештә яши. Хәм безнең татар милләте арасыннан бик көчле фән галимнәре, докторлар, аннан соң врачлар дип әйтик, хәр өлкәләрдә татарлар, министрларга хәтле депутатлар безнең татар милләтләре бар. Хәм аны кабул итә Кытай хөкүмәте. татарларның белемле халык икәнен, зыялы халык икәнен алар үзләре язып чыгалар э, мәтбугат чараларында. Шуңа күрә әйтер идем, без анда толык хокук белән бик әйбәт, бик матур яшибез. Сабан туйларыбыз үтә. Әлбәттә. Булган бар сабан туйлары.
Сез булганыгыз бар.
Әйе, Казан кунаклары соңгы вакытларда еш булды. Сабан туйларыбызда безнең дүрт шәһәрдә сабан туй уза Кытай дәүләтенең финанс ярдәме белән. Тулысынча Кытайның бюджет акчасыннан үткәрәбез Сабантуйны. Һәм китаплар чыгарабыз, журналлар чыгарабыз. Болар бөтенесе безнең каралган Кытай хөкүмәтнең акчасыннан, бюджеттан. Мәчетләрегез эшлиме? Эшли, мәчет. Күпме мәчет бар Кытайда?
Ялгышмасам, Кытай күләмендә бер 30-40 мең мәчет бардыр. Чөнки анда татарлардан кара кала уйгырлар, казахлар аннан соң э, Кытай мөселманнар дип әйтик, дүнганнар дип әйтәбез без аларны. Инде аларында берничә провинцияда яши Кытайның. Э, үзләренә күрә дин тоталар, ирекле. Э, шуңа күрә ул инде язалар төрле җирләрдә төрлечә. Теге ачны калын тук белми. Шуңа күрә ул кайбер язуларны арттырып та язалар. Ләкин син нинди илдә яшисең икән? Әлбәттә, шул, шул илнең законнарына буйсынырга, буйсынырга тиешсең, шул илнең сәясәтенә буйсынырга тиешсең, кагыйдәләренә буйсынырга тиешсең. Ләкин һәр кеше үзен үзе хуҗа булып, үзен тәртипле генә тотса, тыйганлардан тыелса, башка милләтләр белән тату яшәсә, законнарга буйсынса, хәр илдә матур яшәп була дип уйлыйм мин. Менә шушы кышкы каникуллар вакытында миңа Кытайда булырга туры килде. Мин аңында барып, менә Кытай халкының тырышлыгына, уңганлыгына сокланып, менә ул милләткә карата хөрмәтем тагын бер тапкыр артып кайтты. Тырыш халык менә хәзер интернеттан күзәтеп була менә э, Кытайның илгә алга киткән шәһәрләрен, Шанхай, Пекин, мәсәлән, Шэньчжэнь, э, Гуанчжоуны санасаң бетерлек. Алар бит шул хәтле заманча. современный дип әйтик татарча әйткәндә шуңа күрә ул үсеш кенә алып бара димәк ул туры юлда бара ләкин шуның хәтле халыкны тәртиптә тору өчен синдә бит нык закон булырга кирәк шундый әлбәттә тәртип булырга кирәк миллиард өч йөз миллион халыкны син тәртиптә тотып кара ашатып тукландырып кара киендереп кара ул бит бик зур мәсьәлә бик зур мәсьәлә бик зур мәсьәлә һәм шул ук безнең кебек иң аз санлы без бит Мине чагыштырам менә Кабан күлендәге бер тамчы су белән. Биш меңгә җитмәгән татар Кытайда, миллиард өч йөз мең халык арасында без нәрсә, юк бит. Әз милләт булсак та, безгә шул хәтле игътибар күрсәтеп. Авылыгыз бар?
Авылыбыз бар.
Татар милли авылы бар Чишмә дигән. Әйе. Татар, элеккеге татар мәктәбенең бинасы саклана торган объект рәтенә кертелде, бик матур ремонт ясадылар. бәйрәмнәребез үтә, сабантуйлар, китаплар чыгарабыз. Менә безне аз санлы милләт булсак та, башка милләтләр белән бер тигез урынга куеп, бик әйбәт сәясәт алып бара, безгә карата бик яхшы мөнәсәбәттә. Рифкат, син менә бүгенге көндә кайсы шәһәрдә яшисең? Мин Кытайның Синзан уйгыр автоном районы Кулжа дигән шәһәрдә. Үзебездә кечкенә шәһәр санала. бер миллион халык яшидер. Ул инде бездә кечкенә кечкенә шәһәр санала. Мин шунда туып үстем, әти-әним, туганнарым шунда. Э, үзем инде э, Шэньчжэн, Гуанчжоу шул шәһәрләрдә э, Россия белән Татарстан белән сәүдә өлкәсендә эшлим. Эшлектә туризм, аннан соң төрле выставка, ярминкәләргә оештыру, аннан соң Татарстаннан, Россиядән импорт Кытайга кертү, кытай товарларын экспортлау менә шул өлкәдә хезмәт алып барам хәзер. Казанга килеп яшәргә теләр идеңме яңадан? О, Казан инде безнең өчен шул хәтле сагынып сөйлибез. Менә Хәния Фәрхи җырлый иде бит теге Хәсән Туфанның Казан кичләре. Әйе. Баласын очырган кош сыман дип. Озатып калырсың безне Казан, Баласын очырган кош сыман. Казан нәкъ шулай озатып калды безне. Менә без монда килдек, әле уналты, унҗиде яшьлек балалар, монда укыдык, белем алдык. Аннан соң монда теләгәннәр Казанда инде өйләнеп, тор кемдер кияүгә чыгып, төпләнеп калдылар, ә кемдер үз туган илләренә кайтып китте. Менә шул вакытта без шул җырны мәгънәсен аңладык. Озатып калырсың безнең Казан баласын очырган кош сыман, дип шулай шуны җырлый-җырлый кайтып китеп, алар анда да туган Кытай илендә яшәсәләр дә, телне өйрәнеп киттеләр, татарның мәдәниятен чын мәгънәсендә аңлап белеп киттеләр, татарның тарихын белеп киттеләр, телне өйрәнделәр, мондагы мөмкинлекләрне күрде, дөнья күрде һәм алар хәзерге вакытта да Татар милләтенә анда хезмәт итә, менә булган чараларга катнашалар, бик актив катнашалар, балаларын татарча өйрәтәләр. Һәм шул ук вакытта Кытай хөкүмәте белән Татарстанның төрле яклардагы мөнәсәбәтләрен алга алып баруда өлеш кертәләр барсы. Татарстанда, Казанда калып яшәүчеләр дә, алар барбер Монда да алар артык кеше түгел, алар кытай телен беләләр. Ул бик авыр тел. Әлбәттә. Кытай телен белү аларның өстенлекләре булар. Менә шуннан файдаланып алар мәдәният өлкәсендә дә, спорт өлкәсендә дә, сәнгать өлкәсендә дә, бизнес өлкәсендә дә барбер үз өлешләрен кертәләр. Нәтиҗә бирә. Әлбәттә, татарча бик матур сөйләшәсең. Ә тегендә кылҗага кайткач, нинди телгә күчәсең сөйләшергә? Кылҗага кайткач, әлбәттә, менә әйтәбез, диалект, җирле сөйләм теле. Ул инде татарның монда да бит мишәрләр бер төрле сөйләп, авылларның да үзе белән үзе аерылып сөйләме ничек тә. Әлбәттә, безнең дә инде ничә гасырлар дип әйтик, Кытайда яшәгәнгә күрә, шундагы җирле халыклар белән аралашып, ул халыкларның теле барбер йогынты ясаган, шундагы татарларның сөйләменә нинди кереп киткән уйгыр алымлары, алынмалары, казах алынмалары, кытай алынмалары дип әйтик, үзенә күрә диалект бар безнең. Мин әйтер идем, шул Кытай Татарларның диалекты дип ул э, мондагы телдән аерыла. Мин әлбәттә шул телгә күчәм. Шул телгә күчәм. Шул телгә күчәм һәм рәсми чараларда, мәсәлән, Сабан туйларында, Яңа ел кичәләрендә, э, Нәүрүз бәйрәмнәре дип әйтик, аннан соң татарларның туй мәҗлесләрендә ә мин инде саф, саф Казан телендә, татар әдәбияты телендә алып барам. Рифкат менә 17 яшьлек, 16 яшьлек балаларны әти-әниләр курыкмыйча чит илгә чыгарып җибәргәннәр. Әйе. Синекеләр ничек? Аралашу булдымы менә? Әти-әниләрен сорап караганы бармы? Ничек курыкмыйча чыгарып җибәрергә булган баланы?
Аны инде бездән бик күп сораучылар булды, без килгәнгә инде шактый еллар. Э, әлбәттә, куркалар. Әти-әни булак бурычлар бит инде. Күрше шәһәргә җибәрергә дә бурычлар, бигрәк тә әниләр, балаларын жәлләре. Анда без белән килгән вакытта әле кызлар да шактый күп иде, яртысы кызлар иде аларның. Бер гаиләдән апалы сеңле кызлар килүчеләр бар иде, 16-17 яшь. Алар инде шул Татарстан буларак, беренче чиратта, ата-бабалары шуннан килгән буларак, тарихи җирләр дип, күреп кайтсыннар, үзебезнең бабаларыбыз килгән җирләр дип инде шул тарткандыр дип уйлыйм мин. Аннан соң менә Бөтендөнья татар конгрессы безгә бик күп булышы килгән, килгән минутлардан дип әйтик, менә конгрессның ярдәме белән без укырга кердек. Шул программа буенча төрле чараларда безгә ярдәм итеп торды. Бик күп татар зыялилары безгә булыштылар. Алар өчен бик зур рәхмәтлебез. Бик күп кешеләр безне үз иттеләр монда. Теге чит илдән килгән татар балалары дип, кызлары дип хәр даими рәвештә бездә безгә ярдәмчел булды. Рифкат менә сезнең укыган өчен, яшәгән өчен Татарстан хөкүмәте бит инде бу чыгымнан үз өстенә алды, шулай бит? Шулай. Әти-әниләрегез түгел, Татарстан хөкүмәте. ярдәм итте сезгә? Әйе, безнең уку шундый ул аерым махсус программа иде Конгресс тарафыннан, Татарстан хөкүмәте аны хуплап, без түләүсез укыдык. Укыган өчен, яшәгән өчен түләүсез. Тормыш көнкүрешкәндә әти-әни акча җибәреп тордылар. Кемнәр монда үзләре эшләп ял көннәрендә дигән шикелле, ләкин уку Безнең бушка түләүсез булды. Аның өчен без бөтен Кытайдагы татарлар исеменнән, үземнең исеменнән һәрвакыт Татарстанга, Татарстан хөкүмәтенә, татар милләтенә без рәхмәтле. Һәм аны һәрбер кеше истә тота, кайда яшәсә дә, Татарстандамы, ул бездәме, ул барыбер татар милләтенә бурычлы. Ул татар милләтенең баласы булганга күрә генә, Монда килеп, бушка уку мөмкинлегенә иреште. Димәк, ул асылда татар милләтенә бурычлы, ул хезмәт итәргә тиеш. Монда калсамы, Кытайда яшәсәме. Шуңа күрә без аны төп үзебездә бурыч дип хис итәбез һәм тырышабыз хезмәт күрсәтергә. Әкренләп инде үсеп баралар. Ләкин шул ук вакытта безне пычратучылар да булды. Теге бер көтү сарык арасында да була бит бер-ике шундый. Ләкин алар күп түгел, алар бер-икәү генә булса була. Ләкин күп санлысы бик тәртипле, әйбәт кенә укып, дипломлар алып кайттылар һәм алар да төрле өлкәләрдә хезмәт итә, әйтеп үттем. Һәм Бөтенесе дә хис итә, алар татар милләтенең баласы булганга күрә генә менә шундый мөмкинлеккә ирешә алды һәм алар да бурычлы һәм алар хезмәт итәчәк. Рифкат, менә сез гаиләдә ничә бала? Без өчәү.
Син Абый... үзең генә укыдыңмы Казанда? Мин абый белән бергә укыдым.
Ә абыең да укыды синең?
Абыем да Казанда укыды, бер туган абыем. Сеңлем инде кыз бул, буларак ул инде әнисе җибәрмәде. Ул вакытта кечкенә иде, ул әле мәктәптә. Мин абый белән бергә килдем. Без бергә укыдык, бергә тәмамладык университетны. Аннан соң мин магистратурга укырга кердем Казан федерал университетына. Анда әйбәт кенә белем алдым. Абыең да синең шикелле татарча әйбәт сөйләшәме? Сөйләшә, әйбәт сөйләшә.
Рифкать, менә узып киткән 2019 ел синең гаилә тормышында да зур Шатлыклы вакыйга белән бәйле бит әле. Син өйләндең, гаилә кырып җибәрдең. Татар кызына өйләндең, ялгышмасам. Әйе. Э, кем исемле кыз, нинди кызга өйләндең? Әйт әле. Э, Разия, Разия исемле, шунда үзебездә туып үскән кыз. Э, вот шулай туры килде инде мин яшьләр бара дип, әйдә өйлән, әйдә өйлән дип шулай туры килде. Бөтенебез дә кыстадык инде, бәләгә кирәк дип, шулай бит. Шуңа күрә шулай язгандыр инде. 19 елда минем 16 э, августта

Милли гореф-гадәтләрне сакларга, аны саклап була, эшләп була. Әлбәттә, ул гаиләдән тора. Безне әйтәм инде, балачактан без сөйләшеп үстек гаиләдә. Ул инде әллә ни саф әдәби татар теле булмаса да, барыбер без әти, әни, әби, бабай, аны гадәти көнкүреш сүзләрне гаиләдән алдык. Безнең монда килгәндә үк нигез бар иде. Менә аны дәлилләп сөйли алам, 2005 нче ел килгән вакыттагы язмаларны без актарып чыгарсак, шул вакыттагы интервьюларны чыгарсак, анда Без килгән елларны ук безгә ах итеп яздылар, сез ничек татарча беләсез, татарча каян беләсез дип. Телевидениедә биргән безнең интервьюлар бар. Менә шул вакытта ук без килгәндә ук белеп килдек татар телен. Чөнки ул балачактан, гаиләдән килде. Ә һәм әдәби телне, саф татар телен без Казанда өйрәндек. Татарның чын мәгънәсендәге мәдәниятен, көнкүрешен, мәсәлән, татар авылларына бик күп бардык, безгә кызык иде, хәр татар авылларына барасың, андагы тормыш, андагы яшәү рәвешләре. Шул ук татар театры, безнең Камал театры килгән көннән үк үз итте. Аны без бик сөенеп искә алабыз Шамил Зинуровичны, Закировны. Менә ул шул хәтле яратты безне, килгән көннән ул Камал театрга бушка спектакль карау мөмкинлеген бирде. Тинчурин театры да шул ук. Менә Әйе. ш- аларга без сөенеп туя алмыйдык менә. Безгә ул бөтенесе кызык әйбер, гомердә күрмәгән. Ну, б- Кытайда бит утрау-утрау, төркем-төркем генә яшибез. Шул гаиләдә генә тел. Ә елна бер Сабан туе була, бер-ике чара була, шунда гына күрешәсең. Ә монда бит синең тирә-ягың татар мөхите. Теләсәң театрга бара аласың, теләсәң концертка, теләсәң урамда чыгып кем беләндер сөйләшеп була. Монда ул мохит тудырылган, шуңа күрә монда яшәп тә татар телен белмәгән кешене инде мин аңламыйм. Әйе. Татарстанда яшәп, тулаем татар халкы арасында яшәп, шул хәтле бөтен шартлар тудырылган, телевидение әзер, китап эзләсәң табып укып була.

Үзебезнең бар икәнне тоеп, татар икәнебездән горурланып, мактанып яшик, бердәм булыйк, монысы иң мөһим, бердәм булырга кирәк. Һәм, әлбәттә, бирешмәскә кирәк, нинди генә шартлар булмаса да, бирешмәскә кирәк, телне сакларга, милләтне сакларга һәм Татарстан белән элемтәләрне мөмкин кадәр ныгайтырга. ешрак килергә, аралашырга һәм илләр дус булсыннар, илләр тыныч булсыннар. Менә илләр дус булса, ул бөтенебезгә дә җайлы аралашырга. Шуңа күрә иң беренчедән илләр дус булсын, тынычлык булсын һәм милләтебезгә бәрәкәт булсын. Күрешеп торыйк. Сау сәламәт булыйк. Амин. Алла бирсә киләсе менә шушы ел дәвамында, шушы 2020 ел дәвамында бергәләшеп аралашырга язсын. Әлбәттә. Без сине кабат Казанда көтәбез. Рәхмәт. Ә инде кире Кытайга кайтып, андагы милләттәшләребезгә сәлам тапшыру сиңа үмәнәт. Рәхмәт, һичшиксез тапшырам һәм шул ук вакытта сез дә безгә килеп, Андагы татарлар белән аралашып, Сабантуйларга килеп, ешрак килегез, без дә сезгә килик, менә шулай татулыкта яшәргә язсын. Амин. Амин.
Рәхмәт. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы, Кытайдан килгән милләттәшебез, безнең үзиткән милләттәшебез, милләтпәрвәр шәхес Рифкать Фәхретдинов булды. Ә мин, Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.